hi le ka g1 solima ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla dr maxaka i swilo swa xiyimo xa le henhla a nhlikanini wa siku ra namuntlha muhumelerisi wa hina tanihi ntolovelo va kona va lo pampfa a kwala a kusuhani na camera

mamuka sei aina le yazimbabwe eh. oh, yaina mamuka tamuka ushoni minkarhi ya ku tala loko ni ni tshame ni laya ni kha ni languta languta vanhu lava va va va kha va va nghena le ofisini ya n'wina ni vona vo tala va nga hluvulangi tintanghu um nkoka wa ku hluvula tintanghu i yini dr majaka ya ni nga ku hluvula tintangu ngopfu swi swi ka lava va thwasaka okay and then loko a thwasa i fanele ku a tirhisa miko- ni milenge straight nyama a kota ku va na earth ya tanihi xikhale vanhu a va nga hambali tintangu loko wa ha thwasa loko wa ha thwasa kumbe yoho nyanga loko a nghena ndumbeni and swi nga endleka a nga hambani tintangu a endlela ntsena ku ri a kota ku va na mikwembu yi va i khomana na yena um mara a hi leswiya swa ku loko wo nghena u ambele tintangu tihlolo ti nge ku voni ya ya ya swi van'wana vo swi endla vanhu va nga swi twisisiwi swi vula yini ya okay swa ntswalo swinene eh. so loko va fika va nghena le ndzeni nkoka wa ku va fika va kombela ku mba mi va bela tinhla loko va ku ri um ma vona vunyanga hina hi tshama xin'wana na xin'wana a yi tirhisi swa tolo okay hi tirhisa swa namuntlha hambi ko va na mhaka ya ku a wu ri lani tolo kumbe hi vulavurile tolo na swi tiva um u ta u ta teka murhi wa swi tiva ku we u khomiwe hi yini kumbe u hume xilondza fanele mehe ni ku nyika murhi wa xilondza hi lava fanelo kumbe mamatelo a mavabyi kumbe masungurilo a mavabyi kumbe xivangelo xa vuvabyi ku nga va xi ri xilondza ma fanele hi ba tihlolo ku xilondza lexi ko va xi fulani kumbe i limele yi tlhaviwe hi i xin'wani kumbe xi sungule njhani swi te njhani na koho hina hi ku mi pfuna ku laveka murhi wa njhani swa ku hi na mirhi ya ku hlaya ka mavabyi ka vuvabyi byin'we ya munhu yi khomiwe hi hi xilondza kumbe hi xifula hi na mirhi ya ku ringana nkombo kumbe khumembirhi nharhu ya xifula se swa boha ku ri u ba tihlolo twa ku ri no xifula lexi xi lava murhi wa njhani xi lava murhi wo ulwa koho van'wani va nghena ka hina va na problem ka va nga kumi mintirho se swi endla hi mikwembu ya ka voho i lwa na yehe mhaka ya ku i tirhisa xivongo xa ka mhani se mikwembu leya ka bava ya lwa and then a nga kumi mintirho se hi fanele ku hi ba tihlolo hi twa ku no loyi o va va mu fambisa na xipoko kumbe ku va ni mikwembu leyi nga mi fularhela kumbe ku va na lava nga mi tirha hi vito ra yehe ku ri a nga kumi mintirho mara murhi ya ku ya ku a hlamba a kuma ntirho i tele se u nge vheli u teka khumi ra mirhi u nyika munhu ku famba ya hlamba hi yoho a swa ha twisiseki se u fanele ku u ba tihlolo ku twa ku ni kahlekahle loyi u fanele ku ni mu nyika murhi wa njhani i fanele ku ni mi endla swo swa njhani mm. eh se a a a a a a kota ku pfuneka se vanhu vo tala mavana loko mi nga bi tihlolo ku va na problem leyi ya ku loko mi mi byela munhu munhu a fika ku hayi mina mina khale ni nga kumi ntirho mu byela mi ku hayi munhu wa ntirho hi loko ni hlambise chawuke hi wo i kume ntirho na wuye maluleke u ta kuma ntirho kasi hinkwavo vhela a va kumi mintirho a le ku kumeni mintirho va hlupheka hi mintirho mali xexi endlaka va nga kumi mintirho a hi nchumu xin'we se hi fanele ku ba tihlolo na koho tihlolo leti a wu fanelanga u ti ba um u hlahlufiwa hi muvabyi no ku khoma tihlolo ku kahlekahle mi hlupha hi yini mi lava yini no u fanele we u kuma mali leya tihlolo u yi veka exikhwameni xa wena kumbe ehansi ka sangu se u ba tihlolo u n'wi byela ku u te hi mhaka ya sona ya sona ya sona ya sona ya sona hina ma ma ririmi rin'wana ri tirhisaka ka endumbeni va ri siyavuma siyavuma liya a ya ku pfumela leswi swi vulavuriwaka hi nyanga u ka u nga swi tivi a-a hi siyavuma ya ku nyanga yi ni byela ntiyiso na swi tiva a ku siyavuma ni ta pfumela leswi ni swi tivaka a wu ngo ni byela ku no we u famba na tokoloxo ni ku siyavuma ni tshama ni yi vona tokoloxo mina a ni swi tivi swo toko ni tshama ni yi vona ya kaye ka n'wina ku na loyi a nga a nga endla swo karhi karhi karhi ni ku se a vuma ayi no no no no. Yeah. u fanele ku a ku byela timhaka leti u ti tivaka Yeah. ya ku ri kahle kahle wena u te hi mhaka ya so so so so so so so so so a ku se a vuma and then u- u hlomba swilo swa so so so a ku se a vuma leswi a swi tivaka straight se swi huma kwihi ka tinhlolo swa twala swinene so lava va ku va ku phahla um eh, dr majaka hi swi tiva njhani ku lembe leri ku ta va na mphahlo hi december ku ta va ku ri na mphahlo i ku na munhu a swi vulaka ku hi ta hamba hi phahla hi nkarhi wa so kumbe swi ta swi huma ku um ku phahla swi ka mbirhi ka nharhu kumbe munhu ku na lava phahlaka eh, lembe rin'wana na rin'wana hi januwari okay. eh, va phahla ku na lava phahlaka hi ku hi ku lorha mm. ku na lava phahlaka hi ku khensa swilo swa swi va fambela kahle ku eyi i mani a endla phatinyana vitana maxaka va ta va ta kota ku dya hi tsaka e a wo phahla mara i le ku tsakeni wa phahla swilo swa yena swi n'wi fambela kahle wa swi tiva ku hi kokwani mani mani mani a nyikaka swilo ni pfulelaka swilo i mani ni mi phahla ni mi kombela ni mi kendza ku na lava va vonaka swilo swa vona swi nga ha fambi kahle swo hwi swo xin'wana na xin'wana xo yima mm. ya a ringeta leswi a swi lunghi a lomba mali a endla bizimisi ra wa i kolota ni lava nga mi lomba mali hala ku ri xin'wana na xin'wana loko a xi sungula ku xi sungula a xi ali mm. mara ku ya mahlweni xa ala mm. se a ku mani waye ndi ndi ndi a fanele ni endla njhani va ku no famba a famba a ya nyangeni i fika i ba tihlolo i ku ri no kokwani wa wena loyi a nga bebula mhani kumbe loyi a nga bebula bava i kombela ku u mi phahla hi koho ku nga ta ta tira tihlolo i ta lava ku twa ku i phahla kokwani mani na ko i mphahla ebyala kumbe i tirhisa mapa ntsena na na fole kumbe ku laveka mbuti kumbe ko va huku ntsena na swi ta va swi humaka ka tihlolo ti ku hlamusela timhaka leti ti lavekaka hi vafi swi ku tira tihlolo se ku na lava phahlaka hi ku ti rhandzela mara van'wani va onha kuma ku i xave movha a tlhela a xava movha a ka a lovola so swi famba kahle i i i i i endlelwa hi kokwani xinguwe wa ka vomhani yena a sungula ku xava mbuti a xava tihomu a endla phati a phahla a phahla bava la nga mi bebula a phahla kokwani ma vona se u kuma ku lava va phahlaka a va tivi nchumu mm. ya lava phahlaka a hi vona va mi nyikaka nkateko se swilo swi sungula ku ya gana a swa ha fambi kahle swilo swi cinca swi cinca a swa ha lunghi mm. swi swi swi onha hi ku u phahle wrong person hi xilungu u phahle munhu wo ka a nga ri yena loyi a ku nyika nyiko loyi a wu mi phahlanga u vitane un'wana ya vhela a pfala that's why mi vona van'wana u kuma ku a va ye kaya muphahlweni va ye ku phahleni va te loko va tlhelela joni timovha ti wumbuluka ti wisa hi vinyi va toho hi mhaka ya ku weya u phahle u tlhela u khensa lowu ka nga ku nyiki laki loyi a ku nyikaka laki a va a se u phahle mani mani timovha ta mina na ti tshovetela ke kuma ku movha wu wile wu helile mana vanhu a va limalanga mm. ya yeah. mukwembi kwatile hi ku phahla a nga a lava ku phahla munhu ku a nga ri a nga ri yena nakona a nga yanga tihloleni a ya cheka ku loyi a nyikaka swilo leswi nyiko leyi hi mani u phahla wrong person swa twala swinene so swa pfumeleriwa ku n'anga sweswiwani yi nga ya biyamuti yi nga ni hlahluvangi yi nga ni tshungulangi loko no fika ni yi byala ti-problem ta yona kumbe yi rhanga hi swona ku ya biya muti yi yi kota ku vuya yi ta ni hlahluva eh muti loko ya biya muti u fanele ku a ba tihlolo tihlolo leti i vutisa ku mikwembu ya la kaya i kona loko ndi ya biya muti ni tirhisa mirhi ya njhani Hi mhaka ya ku hina tin'anga hi tirhisa misinya na maphakama na mafurha ya swiharhi um lero vanhu vo tala hi va ndlopfu vanghala um mhisi ku ri hi swiharhi vanhu se swa endleka ku no we u tirhisa nqondo u nga tirhisi tihlolo u ya tirha muti wa wa sibanda kumbe wa wa la wa wa mhuti wehe u tirhisa mafurha a a a a a a xiharhi lexa ku luma ku fana na nghala nkwembu leyi vhela yi baleka ku tirheni ka wehe muti na ku biya ka wehe muti u va hlambisa u va endlela hinkwaswo swi onheka swo swa vo swi va vhela swi va back to west hi mhaka ku a wu kambanga ku mikwembu ya vo i lava yini mm. u fanele u va languta ku muti lowu a ti-problem ti nga la kaya ti lava mirhi ya njhani u swi vona u nga se swi endla u endlela ku loko u endla u twa ku swo swa wena swi ta yini swi ta famba kahle se vanhu vo tala loko va va tirhisa eh, eh, eh, mirhi leyi va nga chekanga hi swona swi endlaka loko va heta ku tirha swilo swa vona swi vhela swi onheka wes swa twala se a swi pfumeleri ku ri nyanga i tirha muti i nga si cheka tihlolo kumbe i cheka loko se yi tirhile ku fana kumbe nghena dokuteni mavabya mu fika va va mi tlhava injection va tlhava va mi nyika maphilisi mi phuza se va se va se va mi cheka va ku u khomiwe hi yini eh, se u lapiwile phela a ka ha ku voneka tiphilisi
eh, se swi koho mhaxi swin'we swi lava swi kombisa kahle mati vanhu vo tala va yi fonela a fona ku um eh, hmm. va chole ku ni pfuna mina ka tinkingha ta mina mi lava mali muni i vutisa hi foni a a ni si n'wi cheka a nga si fika ka mina i i ku ri ti-problem ta yehe kahle kahle loko ni n'wi pfuna ku laveka mali muni ni ta swi tiva njhani ni nga si n'wi cheka e u nga va na nkingha e ya ku fambela hi sali kumbe minkarhi wun'wani matimba ma ha ri koho kumbe swin'wani u va munhu un'wana wa ku tshama a ri na huwa se sati i kwatile a famba a ni swi tivi kumbe sati i kume nuna wun'wani kumbe sati i famba hi mhaka ku wehe a wu nga lavi ku a tirha se va mu lavele ntirho i kume ntirho se yena i i ye ntirhweni u ya wulawula a tirha swa swa endleka mu hambana a vula ku eyi mina ku tshama ni nga tirhi nge swi kulu swa antswa ni famba ni ya tirha and then nsati un'wana mirhi leyi ya ku vutisa vasati loko va fambile kumbe n'wanuna a yi ku wasati n'wansati loko a fambile u kuma ku i fambile i tshama na nuna un'wana na nsati loyi a nga famba a ya kaya ka vona na nsati loyi a nga famba a ya tshama rhumini mirhi ya kona ya ku va vitana a yi fani hinkwayo ya ku va vitana mara a yi fani ya hambana se loko u ni fonela ni byela ku nsati wa mina yi fambile ni kombela ku u n'wi vuyisa yi mali muni a ni swi tivi ku nsati loyi i kwihi i ta lava murhi wu lwa koho lowa ku ni n'wi hambanisa na na nuna lowa nga n'wi teka kumbe lowa ku sesi wa yehe ya nga n'wi teka ni n'wi lwisa na sesi ku ri a kota ku vuya kumbe u tshame kaya ka voho ni endla ku a hleketa a vukatini a a ni swi tivi se swi kahlekahle swi lava ku munhu a ta ka hina a fika hi tshama hansi hi ba tihlolo hi vona lexi xi nga endla xivangelo xa ku why ku va so nakona ku ri so ku lava yini hi ta kota ku mi byela ku leswi swi lava mali yo karhi ni yo karhi no karhi na ku hlahlufa hi foni no komba xikoba xikombiso a swi kona ka vunyanga a yi komi kwembi leyi nga ta nghena ka netiweke hayi va ona vunyanga hayi ma vona sweswi n'wana va swi endla hi ndlala ne ku ri u kota ku kuma mali ku e hoxa mali ka shoprite e hoxa mali ni ta ku byela timhaka um yingiselani mhaxi hlola mm. ku yini ku yi biwa lahaya swilo swa wena swi lunghi vanhu va ku zonda ku na vanhu va ka ku sala ndzhaku i tinhlolo teleta mm. swilo swa wena swi lunghi swa mani ku lungha swa mani emisaveni hinkwerhu ku pfuka na mixo ha yimayima a nga kolaku pfuka ka vhela a titleatlela ende na ko hi loko u ya eku tirheni la nga nyikiwa nyiko ya ku kuma mali a tlele o makheniki ntsena mm. ya hi a nga a tlelaka a kuma mali un'wana un'wana u fanele a sukuma yi ma tirha se u fanele ku va ta ka hina hi kamba tihlolo hi kota ku va nyika murhi hi va nyika murhi straight lowu nga ta n'wi pfuna ku nga ri ku nyika murhi namuntlha u famba u vuya eya swi va swi tshola eya a swi maki mani a swi le ku endleni ntlha ni khoma na mina ni ku heyi mara kambe toloya ni ku nyika murhi wa njhani u ku no ni n'wi nyike murhi un'wana wa ku tshuka ndi ya vuya na wo u ku hayi lowu mi ni nyikile lowu lowu ni tshama ni wu tirhisa lowu hayaya a swa twakali hi ku tela ku pfuna vanhu mi nga bi tihlolo loko mo ba tihlolo mi nge fiki ka ku va swi tshole mi cincacinca murhi so tihlolo ti le mahlweni ngopfu ka vunyanga swa twala hi fikile makumu dr maxaka mara ni lava ku vutisa xo hetelela swi endliwa yini ku masiku lama loko hi famba hi kuma ku vantshwa kumbe vana lavatsongo vo talo va thwasile ngopfungopfu swinhonyetana mm. kuma ku i byi ngangangangani swi swi why mikwembu yo va landza va tele ya khale na khale mikwembu a yi va landza va tele mara a ku ri na step ne step ya koho hi leyi loko ko va na mukwembu i khoma n'wana wa ha ri xihlangi wa ha nghena xikolo a ku laviwa mavele loko se hi twa ku i na xikwembu kumbe i wa wa wa exik- exikolweni kumbe yi va na milorho yin'wana kumbe na swilo swin'wana swi endlekaka ka yena va ya ka a munhu wa ku ka munhu wa ku kamba ku nga va muprofita ku nga va nyanga a ku n'wana loyi na swikwembu mara wa ha ri under xikolo ya a va teka xava lapi ra vunyanga va ta va byela ku famba xava lapi ra njhani kumbe va endla mavelenyana na byalanyana na huku va kombela hi kombela n'wana loyi mu mi tshika a nghena xikolo a heta xikolo ya kuma ntirho a ta kota ku va na mali a ta xava mbuti a ta xava swiambalo swa n'wina swikwembu a ta kota ku hakela na nyanga leyi nga ta n'wi endlela bawa wa yena mm. hinkwaswo hi ta swi endla so la nga nga kota ku heta xikolo kahle um hi ta n'wi endlela kumbe lembe leri ku na ndlala hi hava mavele mpfula a yi nanga ni kombela mi mi tshika sweswi lembe leri taka mavele ma ta va koho se hi ta kota ku endla byala hi ta mi phahlela kahle swo swi ta famba kahle a swi endliwa khale sweleswo masiku lawa i mhaka ya ndlala loko vo mi tshika a famba lembe ri taka va nga ta mi kuma va vhela va ku ba va ku ayi a phahla a phahla loko a nga ta phahla yi ta fa e njhaninjhani vo chuhisela mara a yi ntiyiso ku ya ka vunyanga mm. loko vukwembu mukwembu kumbe vunyanga hi nyiko a hi mavabyi mm. hi nyiko lowu nga yi nyikiwa hi swikwembu swa ka n'wina kumbe hi mukwembu ya ka n'wina kumbe hi maxaka ya ka n'wina mm. se swi swi swi mukwembu kahlekahle hi munhu loyi a nga lova moya wa yehe hi wo nga henhla ka mina mm. se loko ni vulavurisa moya luya ko fana ku ni vulavurisa munhu wa nditwa ya wa yingisela kahle wu tlela kahle mara ka sweswi a swa ha ri koyi mhaka ya ndlala ku tsutsumisa ngopfu um mali khale ko ku phahla kwalano ku thwasa a ku tirhisa homu a kota ku komba homu ya ha ri ntsongo va vona homu leyi a yi tshikeni malembe mambirhi manharhu lembe ra ra vumune yi ta va yi kulile yi ta yi tisa mm. a va pfumela se ka sweswo hi mhaka ku a ka ha tirhisi tihomu ku tirhisiwa mali two um ku tirhisiwa tihuku ku hlambisa vanhu hi tihuku ende tihuku leti ti hlambaka letiya a ta ha ri toho muhaxi mm. hayi muhaxi huku liya leya xintu ya handza ma ni twisisa mm. i teka swilo swa le khwatini yi swi tisa kwini a kaya mm. loko mi kukulile le kaya siku na tihuku mi ta vona ku pfuka nampundzu kuma mi kukula kukula kukula loko swi vo bavotele se tihuku ti tisile ti tlherisile chaka leriya a kaya se huku leya loko mi hlamba hi yo swo swa n'wina swi nga swi nga swi alela exilungwini ma tirha mara kuma swo swa n'wina a swi fambi kahle va ri hi ku hlambisa hi huku va endlela ku muyeni loko a fika kaya hi mu amukela hi huku na yo huku loko yi pfuka yi handza yi tisa swilo kwihi a kaya se luyela tswitswi twi twi twi twi Ey, a- a- a- a yi ngheni ka mikwembu liya ende nako a yi li leyi nga mhani wa yena wa nga hlangana na huku ya xinuna ku va na matandza ya ya huma swihukwana switsongo a-a yo va huku leyi a yi na bava a yi na kokwani a yi na xivongo se yi nge tirhi ka mikwembu leya Eish. that's why vona vanhu vo tala va hlamba swilo hi tihuku amfuleni kwini na ku swilo a swi le ku cinjeni Yeah. a yi yoli huku va fanele va hlamba hi yona liya a yi tisi swilo lena ku handza hi swikuti mm. eh ya dyondzina ni swi tivi why va ku loko yi handza yo wisa swilo a swi vona mi kumeka ku doctor eh, eh.
eh ni kumeka a Jennifer le nga tshama ya nga tshama ko sweswi yi tshame Jennifer eh a feregela gensi ni kumeka a zanini ka mhlaba eh, ka ka jb section hi wa vumune eh, hi wa vuntlhanu apolokwane 78 paul kruger apolokwane kwala dorobeni hi wa vuntlhanu seradeni ni ya ti cinca serade yin'wani kanjakanjaka hala ka bungeni serade yin'wani bohom um eh, shalas complex number number eight shop hi sonto sonto yin'wana na yin'wana ni tirhela a thembisa amakhulungu

044 7626 ta vodacom teleto eh na khensa muhaxi na vayingiseli na vavukeli hinkwavo i mina dr sithole maxaka Yeah. eh misale swakanaka Yeah. Kambe a ku ri na swin'wana ni swikirini swo lela loko ni la ku vula ku hi khensile ni rivele ta bonga kumbe maxuma ya na bonga mani